Well ech hinne gudde Mëtteg mir hat den déi läscht Deeg ganz ganz vill Kontakter äh, an Echangen op äh, Regierungsniveau, net alleng op Regierungsniveau, och äh, mat äh, sëllege Concertatiounen mat Leit äh, um Terrain, mat den Experten, Mat Dokteren, mat de Spideeler, am Fong mat all de concernéierte Leit goufen och Gespréicher mat enger Rëtsch vu Secteuren déi lescht Deeg a mir hunn all d'Donnéeën, déi eis den Ament och zur Verfügung stinn, analyséiert a laang och diskutéiert. Mir haten de Moien och Regierungsrot an da hate mer dofir och Iech d'Décisioun kënnen ze presentéieren. Also d'Situatioun ass relativ eendeiteg, mir hunn ëmmer nach eng héich, eng ze héich Zuel vun Neiinfektiounen am Grand-Duché. Dat féiert ouni Fro och zu enger héijer Zuel vun Hospitalisatiounen. Mir kennen jo de Corollaire vun Infektioun mat Nei, also Neiinfektiounen, och mat Hospitalisatiounen, ob dat an de Soins normaux oder ob dat an de Soins intensiven ass, a bréngt och mat sech eng héich Zuel och vun Doudesaffer. Dofir ass et fir eis um Enn kloer, dass et elo net de Moment ass, fir Restriktiounen ofzeschafen. Dat bedeit, dass och nom 15. Dezember d'Reegel bestoe bleiwe soll vu maximal zwee Leit, Déi kënnen bei engem doheem empfaange ginn an déi zweet Leit mussen och, déi zwee Leit mussen och aus dem selwechte Stot sinn. Dat heescht keng Lockerungen an den Echange, an de Kontakt tëschent de Bierger. Ech soen et ganz däitlech, et geet drëms weider den direkte Kontakt tëschent de Leit ze limitéieren, och wann dat Ganzt sécher och net einfach ass a mer eis och bewosst sinn, datt et an den nächsten Deeg och net méi einfach wäert ginn. Et bleiwen och bei de Restriktiounen am Alldag an och bei de Fermeture vum Horesca a vun deenen anere Secteurs, déi schonn duerch déi vireg Décisiounen och concernéiert sinn. Mir hunn de Moien awer och en Text ugeholl, wou mer Präzisioune bei de Restriktiounen och am Commerce ginn. Et wäert an Zukunft och legal verbuede sinn, an engem Centre commercial dobannen ze consomméieren. Mir hunn festgestallt, dass an de Centres commerciaux Vente à emporter gemaach gëtt, déi jo geduecht ass fir matzuelen, fir doheem z'iiessen oder op enger anerer Plaz z'iiessen, an dass d'Leit sech dann virun deene Plazen, wou se och an der Vente sinn, sech dann treffen an do zesummen iessen, ob dat an de Bänken oder am Stoen ass. Dat ass net de But, dass een op enger zouener Plaz mat Leit, mat deenen een net Kontakt huet, ouni Mask och eng gewëssen Zäit do zesumme sëtzt. Wéi gesot, et wäert och eng Obligatioun gi fir e Konzept auszeschaffen, fir déi Centres commerciaux, wou och eng Galerie marchande ass. Ech menge mir hunn all déi Biller och gesinn. An mir mussen alles evitéieren, fir dass op engem Coup einfach e Flux vu Leit ze grouss ass op där selwechter Plaz. Mir mussen alleguerte verstoen, dass akafe goen keng Fräizäitbeschäftegung ass an dass och net de Weekendsausfluch, fir do a Centre-commerciauen ze goen, mat der ganzer Famill do den hallwen Dag ze verbréngen an do och nach wéi gesot, Leit mathuelen a ganz, ganz laang Zäit ze verbréngen. De Weekend ginn et ganz vill aner Plaze fir Familljenausfluch wéi deen an de Centres commerciauxen och ze maachen. Wéi gesot, fir eis ass et wichteg do esou Konzepte, dass esou e Konzept sollt ausgeschafft ginn, wéi gesot och mat enger Responsabilitéit vun deene verschiddene Leit, dat heescht op der enger Säit déi vum Consommateur, wa Saachen net respektéiert ginn, an op där aner Säit och vum Exploitant. Wann dee Konzept net agehal ka ginn oder gëtt, dat heescht, datt och do Méiglechkeete ginn, fir op jidde Fall dem Exploitant mat der Zuel, mat deene verschidde Punkten, mee d'Madame Ministesch ka méi an Detail goen, och do verschidde Punkten ze ginn, wou en och sech drun ze halen huet. Wéi gesot, déi Situatiounen, déi mer all gesinn hunn, probéiere mer domadder ze evitéieren. Déi Mesuren, déi mer decidéiert hunn, sollen an engem Projet de loi och festgehale ginn. Dir wësst jo, dass de 15 Dezember och déi heiteg, deen heitege Projet de loi och ausleeft. Dat heescht, dat heiten an deem Status quo, dee mer hunn, dat heescht, dass mer keng Lockerung en hunn, verschidde Prezisiounen, déi néideg sinn, och a verschidden Texter, dann och sollte bis de 15. Januar gëllen. Dat heescht, et soll och ee Mount elo gewaart ginn tëschent deenen neie Mesuren an dann eeben och déi Zäit, déi ee brauch, fir och Repercussioune vun deene Mesuren ze gesinn. Wa verschidde Leit mengen, datt ee bannent zwee oder dräi Deeg direkt Repercussioune vu Mesurë gesäit, dat geet net duer. Wéi gesot, fir eis ass et wichteg, datt mer ëmmer solle reagéiere kënnen. Dat heescht, datt dat heiten elo den Datum vum 15 Januar ass. Mir mussen awer, wéi gesot, ëmmer bereet sinn ze reagéieren an déi eng esou gutt wéi an déi aner Richtung, wann ee ganz positiv Nouvellen hätt oder, wéi gesot, Eng Verschlechterung vun der Situatioun. Ech mengen, dass dat och eng Obligatioun ass an ze verstoen ass. Voilà, dat dote sinn, wéi gesot, de Fait, dass mer am Moment net an enger Situatioun sinn, wou mer kéinten eis erlaben ze soen, dass Lockerunge sollte kommen. Dat wier e falscht Zeechen. Mir hunn, mir stungen virun zwou, dräi Woche virun Iech, wou ech Iech gesot hunn, dass mer eis musse Loft verschafen, dass mer musse fäerdeg bréngen, keng Surcharge an de Spideeler ze riskéieren, dass mer musse fäerdeg bréngen, d'Zuelen erofzekréien. An am Moment ass de Constat, dass dat nach net de Fall ass. Dowéinster mussen déi Mesuren och bäibehale ginn, Madame Gesondheetsministesch. Jo, gudde Mëtteg. D'Situatioun ass eescht, en effet. D'Situatioun um Niveau vun den Zuelen, déi ass esou, datt d'Zuelen däitlech nach ëmmer ze héich sinn, fir datt mer kënne Lockerunge vertrieden zu dësem Zäitpunkt. Eng éischt Etapp, déi hu mer gutt hannert eis bruet, en éischt Zil vun deene Mesuren, déi rezent en place gesat gi sinn, Dat war wierklech, fir eng Stabilisatioun ze kréien, fir d'Exponentialitéit ze briechen, dat heescht an enger éischter Linn emol dofir ze suergen, datt et net weider esou eropgeet. Dat ass eis wuel gelongen. Mee dat zweet Zil hannendrun, wat dat mëttelfristegt Zil war, fir wierklech d'Zuelen esou erofzekréien, datt mer och am Géigenzoch wierklech déi Entspanung kënne gesinn um Niveau vun eise Klinicken, um Niveau vum Gesondheetssystem, dat hu mer nach net erreecht. Do si mer nach ënnerwee drop. Mee mee Stand haut kann een net soen, dass mer déi Tendenz no ënnen, déi mer an Aussicht gestallt hunn, wierklech elo schonn enclenchéiert hätten. Mir hunn wuel kleng Elementer, déi eis weisen, dass et bougéiert. Dat ass awer nach net stabiliséiert genuch, dass ee kéint soen, do kënne mer elo wierklech drop opbauen an dat ass e gutt Fundament, fir weider Lockerungen ze huelen. Et ass also am Resumé keng ganz gutt Ausgangspositioun fir dës Feierdeeg an och net fir de Wanter. Mir wëssen, dass déi duebel Konstellatioun vun enger Wantersaison, wat eng Saison ass, wou e Grippevirus wierklech sech ganz vill developpéiert, Zesumme mat engem traditionellen Joreswiessel, deen, esou wéi jiddwereen dat weess, och Hand an Hand geet mat verstäerkte Kontakter, déi mer ëm déi Zäit hunn, dass dat eng Kombinatioun ass, déi net gutt ass. Dass eng Joreszäit, déi kombinéiert mat de Feieren, déi do stattfannen, wierklech normalerweis Hand an Hand geet mat verstäerkte Kontakter an der Famill, mat Frënn. An dass genau dat, wou mer wëssen, dass et dat ass, wat de Virus dreift. Mir wësse ganz villes net, dat ass kloer. Mir wëssen net ëmmer, wou d'Leit sech ustiechen. Mee eppes, wat mer mat Sécherheet kënne soen, dat ass, dass mer wëssen, dass wann e Virus bis an enger Famill ass, dass wann e bis ënnert engem Daach ass, dass en do d'Tendenz huet, ganz schnell ronderëm ze goen. An dat ass dat, wat de Risiko ausmécht ronderëm dës Joreszäit. D'Experte recommandéieren eis och iwwerall, ob dat bei der Weltgesondheetsorganisatioun ass, bei der europäescher Gesondheetsbehörde, bei den eenzele Fuerschungsinstituter, wierklech virsichteg ze sinn ronderëm d'Joresenn. Iwwerall gëtt gesot, dat ass generell kee gudde Moment fir Oplockerungen, wéinst dem verstäerkte Risiko, dee mat de Feierdeeg Hand an Hand geet, an dat ass dës Kéier natierlech nach eng Kéier verstäerkt doduercher, datt mer wierklech eng héich Infektiounsrat nach ëmmer hunn. De Virus ass ganz staark present an domadder huet och all Eenzelnen, all Eenzelnen dréit a sech e Risiko dee Virus weiderzeginn. Do ass keen Ënnerscheed wierklech tëschent Alterskategorien. Mir gesinn, datt an den eenzelnen Altersstufen de Virus iwwerall ongeféier änlech present ass am Moment. sou dass jiddweree wierklech e Virus, de Virus ka weiderginn an och e Risiko duerstellt. A wat mer zu méi beienee sinn, wat de Risiko natierlech méi héich ass. Mir erwaarden eis also duerch déi Mesuren, déi mer hunn, dat ze ënnerstëtzen, wat mer eis vun eis alleguerten erwaarden, nämlech och wierklech eis Kontakten op e Minimum erofsetzen. D'Mesuren sinn esou geduet, dass se villes onméiglech maachen, wat eis natierlech dozou bréngt zesummen ze kommen, dat ass doheem ze feieren. Dofir sinn nach wie vor déi Restriktiounen en place, dass een doheem elo méiglechst kee Besuch soll hunn. Et ass och déi Ausgangsspär do vun 11 Auer, och dat dréit dozou bäi, dass einfach Méiglechkeeten a Kaderen, déi am normale Liewen dozou féieren, dass een zesummekënnt, dass déi einfach net gi sinn an dëser Zäit. Et soll ënnerstëtzend hëllefen. Dat selwecht gëllt fir d'Restauranten. Ech géif gären drun erënneren, am Restaurant ass et de Kontakt selwer um Dësch, deen e Risiko a sech biergt, d'selwecht wéi wann een doheem ronderëm engem Dësch sëtzt. Et ass net onbedéngt de Restaurant als Etablissement, deen e Risiko duerstellt, mee et ass dee Contact étroit, deen een, Selbstverständlech huet, wann ee ronderëm den Dësch sëtzt ouni Mask an zesummen ësst a schwätzt. Et geet ee jo net an de Restaurant fir sech unzeschweigen, mä am Prinzip fir sech ze gesinn, fir mateneen ze schwätzen. An et ass dee Kontakt, et ass dee Kontakt, deen e Risiko mat sech bréngt, an dat eigentlech onofhängeg, ob et doheem ass oder am Restaurant. Et ass also am Moment wierklech eng Zäit, wou jiddweree gefuerdert ass. Jiddwereen am Eenzelen ass gefuerdert, wa mer dat heiten als Gesellschaft wëllen zesummepacken. Mir mussen eis Kontakter weider erofkréien an ech encouragéieren eis all zesumme wierklech do nach eng Kéier en Effort ze maachen. Dës Kris huet ons immens vill Efforten Kascht bis elo op ganz ville Pläng. Leit hunn hiert Liewe geloss. Ganz vill Leit hunn iwwerhaapt net d'Chance dëse Chrëschtdag nach ze feieren. Déi Zuele kann een net banaliséieren. Mir hunn vill Leit verluer. Vill Leit, nach vill méi Leit hunn eventuell hir Liewensgrondlag verluer oder sinn um Punkt oder hunn Angscht, datt se dat wäerte verléieren. Mir hunn Aus Enquêten, déi gemat gi sinn, gesinn, dass eis jonk Leit immens ënnert där Situatioun hei leiden, an dat scho säit Wochen a Méint. An dofir ass et wichteg, dass mer elo wierklech all zesummestinn, dass jiddwer Eenzelnen dee klengen Effort mécht, deen et brauch, fir elo nach wierklech weider déi Kontakter erofzesetzen. Dat ass esou wichteg am Moment. An den Effort, dee vum Eenzelne gefrot ass, dee steet a kenger, a kengem Verhältnis zum Risiko, dee mer als Gesellschaft aginn, wann dat heiten eis aus de Fangere rutscht. An deem Sënn. géif ech haut wierklech bieden, dass mer deen héije Präis, dee mer bezuelt hunn, déi vill Efforten, déi mer gemat hunn, dass mer eis deen net verpuffere selwer, dass net vill vun eis alleguerte gefrot am Eenzelnen, a wa jiddweree säi klenge Bäitrag dozou mécht, da kënne mer dat och packen. Voilà. Vläicht zu de Grande-surfacen. Zu de Grande-surfacen nach e Wuert zu de Mesuren. Jo. Och do ass et esou, datt dat eng Plaz ass, wou ee gären zesumme kënnt, och ze vill zesumme kënnt. An och genau dat wëlle mer drop hiwierken, fir dat ze ënnerbannen, datt d'Iessen an de Grandes surfacen, dat ass esou eng Saach, wou festgestallt ginn ass, datt dach vill Leit awer dann de Mask ausdoen. An da si mer mat eise Mesuren, déi mer do en place hunn, wou eigentlech de Port de masque obligatoire ass, gëtt deen erëm iergendwou court-circuitéiert. Dofir ass et wichteg, op deene Plazen, wou wierklech elo vill Leit sinn, dat sinn ze loossen, dass ee wierklech akafe geet, fir akafen ze goen, dass een dat kuerz hält. An dofir bezéie sech déi Mesuren och spezifesch, nieft där genereller Regelung, dass, soit fasc-, also dass, Commercë vun iwwer 400 Meter Carré eng eng limitéiert Leit sollen Unzuel u Leit sollen zouloossen, eent op 10 Meter Carré, dass zousätzlech fir déi Surfacë wou eng Galerie marchande dann och ass, dass do wierklech muss e Konzept kommen, éischtens emol wat d'Gestion des flux betrëfft, wou dat geregelt gëtt, dass dat e bësselche méi geuerdent ofleeft. Do si ganz vill Efforte schonn am gaangen. Déi Konzepter ginn och elo schonn dem Direkter virgeluet. Dat ass d'Idee vum Gesetz, fir dat wierklech obligatoresch ze maachen, datt esou e Konzept muss virleien an och soll ofgeseent si vu Säite vun der Santé an datt doniewent eeben dat Verbuet vun der Consommation sur place ass. Ech mengen, datt mer domadder wierklech deem Zil méi no kommen, fir wierklech d'Akafen op dat ze reduzéieren, wat et an dëser Zäit soll sinn. Dat ass et net an normalen Zäiten, mee zu dësem Zäitpunkt geet et wierklech drëms, datt ee just dat Néidegst mécht, datt een idealerweis einfach nëmmen eleng akafe geet, net zu puer, datt een net matenee schwätzt, halt einfach alles dru setzt, fir wierklech och dat net zu engem Kontext ginn ze loossen, wou ee sech weider kéint ustiechen.